Tai crand a chestyll mawreddog sy'n llawn hanes a thrysorau lu. Adeiladau sydd dal yma diolch i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y National Trust. Ond yn ystod y cyfnod clo, mae'r llefydd anhygoel yma wedi gorfod cau ei drysau a neb yn cael ymweld tan rwan. gan fod yr ymddiriedolaeth wedi rhoi caniatâd arbennig i ni gael mynd i fewn i'r adeiladau tra bod nhw'n wag. Ac i fynd i bob twll a chornel i gael darganfod a rhyfeddu at eu cyfrinachau. Fi 'di Tudur Owen, a dwi yn ddipyn o geek hanes. A gelyn o'r Grey Williams ydw i, dwi'n bensaer cadwriaethol a mae gen i ddipyn o obsesiwn efo hen adeiladau. Mi fyddwn ni'n mynd dan groen yr hanes a dod wyneb yn wyneb â'r gorffennol. y da a'r drwg. Dyma stori'r ymddiriedolaeth yng Nghymru, y tir, y tai a'r trysorau. Sa ti'n cael un arall sy'n mynd i dawnsio rownd y stafell efo'n gilydd yn bysa? Rhyw walsio gwmpas efo'r peiriant 'ma. Yn y rhaglen yma, da ni yn fy milltir sgwâr i ym Mhlas Newydd, plasty trawiadol ar lan y Fenai. Mae hyn yn gyffrous. Dwi 'di dod lawr i'r Silera ymhell o dan lefel y tŷ.
Da ni'n cael mynd i chwilota i bob man eto, o'r sylfeini Tuduraidd i'r tŷ hardd sydd i'w weld heddiw.
Ac ar y waliau mi welwn ni bortreadau o ffigyrau pwysig yn hanes y teulu. Ac mi fyddwn ni'n cyfarfod un ohonyn nhw, Henry Cyril Paget, pumed Marcwis Môn ac un o ddefaid duon y teulu. A fyw yn fras! a marw'n ifanc, tra'n llwyddo i sbydu 43 miliwn o bunnoedd. Dwi ar y ffor i Plas Newydd, un o'r tai mwya adnabyddus yng Nghymru. A dwi'n byw yn y Felinheli, sy jyst rownd y gongol, lawr y Fenai yn fan'na. A mi dyfis i fyny ar Ynys Môn, felly dwi'n hen gyfarwydd â'r tŷ yma. A mae o'n rwla sydd wedi lliwio fy argraff i, nid yn unig o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ond hefyd o dai mawreddog yr uchelwyr. Ond pam mod i'n cyrraedd mewn cwch, meddach chi? A! Jyst licio dangos 'yn hun dwi. Wrth gwrs, cyn i'r pontydd gael ei adeiladu dros y Fenai, dyma'r unig ffordd i gyrraedd Ynys Môn, ac ar un tro mi fydda'r darn o ddŵr yma wedi bod yn hyrlymu efo cychod a llongau masnach

Wel, ddim cweit. Flas newydd, ia. Ia. Dwi'n gyfarwydd iawn â gweld y lle yma o'r dŵr, ond dwi'm 'di bod i mewn nag ar y safle yma ers dyddia' ysgol, 40 o flynyddodd, meddylia. O, naddo? A be' oddach chdi'n feddwl adag hynny? Yr unig go dwi'n cofio oedd Rhaffa a lot o betha drud a petha yn mi fod i dwtshad. Mam yn deud petha twtshad sy der. A gesh i ryw argraff, ww, dyma le croesawgar iawn. Mae o ryw le, yn sicr i blentyn, mae o ryw le o- am lot o hwyl yma, t'bo'? Ie. Felly dwi'm yn gwbod os ydi hynny wedi lliwio fy marn i ar y lle yma, ond dwi'm 'di bod yn ôl ers hynny, deud y gwir. Be' amdanach chdi? Dwi'n edrych ymlaen i fynd i mewn i fol yr adeilad a m- a defnyddio yr wel, cymryd mantais ar y ffaith bod ni'n cael mynd tu ôl y llenni, de. Ie, ie, ie. Achos yn arferol, dwi jyst yn mynd o gwmpas y gerddi a yeah. mynd am barad o de, ond tro yma, uh, gai chwilota'n iawn, cam.
Gyda'r golygfeydd godidog o Eryri, does dim rhyfedd fod rhywun wedi penderfynu adeiladu cartref fan hyn. Mae'r tŷ da ni'n ei weld heddiw yn dyddio o'r ddeunawfed ganrif, Ond fe godwyd y tŷ gwreiddiol dau gan mlynedd ynghynt, yn y cyfnod Tuduraidd, gan deulu'r Gruffydd. Tirfeddianwyr oedd â hanes hir yn yr ardal, yn gefnogwyr brwd i Llywelyn Fawr ac, yn hwyrach, oedd â chysylltiadau agos gyda Tuduriaid Penmynydd.
A da ni am ddechrau lawr yn y selar, rhan hynna'r adeilad. i chwilotan y twneli sy'n cysylltu'r tŷ a'r Fenai.
Be sydd wedi ffeindio? Wel, brics di hein. Ia. Maen nhw'n hir ac yn dyna, felly dwi'n meddwl na brics tu dyrraedd dyn nhw. Waw. Dwi'n meddwl na hwn oedd y fynedfa wreiddiol i ddod i mewn i'r hen blastioedd yma, sef yr hen blasty Tuduraidd 'de. A ma' 'na dwnnel anferth o hir yn mynd lawr reit i ffrynt y Fenai fan'na. Isio mynd lawr i gael... Gawn ni mynd lawr i weld? Ia ia. Watsia dy ben. Oce.
Ma' y twnnel yma yn arwain holl y ffor i lawr i ffrynt yr adeilad ac o dan y gerddi. cyn bellad a mae'r cychod yn dod i mewn. Felly mae'r gerddi, y lawnt gwyrdd neis yna da ni'n weld o flaen y tŷ, da ni o dan hwnnw wan. Yndan, yndan.
Okay. Dwi'n ffeindio hi'n anodd coelio sa ti'n ma'n cael, sa ti'n ma'n cael bobl crand yn cerdded i fyny fyma ni. Ti'n mae just rhy gul, dydy, a mae'n rhy lyb achos mae'n mynd i lawr ac i lawr at y dŵr, mae'n mynd i lypach ac yn lypach a mwy a mwy o lyffantod, does? So... Gweision a werin datws, mae'n siŵr. ti gwbo dod a'r port a y bwyd i mewn i'r tŷ 'de unwaith eto ar wrth y Fenai ie.
Yn 1737 fe ddaeth teulu ariannog y Pagets o Uxbridge i fyw ym Mhlas Newydd pan briododd Sir Nicholas Bailey, un o ddisgynyddion y teulu Griffith, gyda Caroline Paget a magu wyth o blant yma.
Wedi marwolaeth Nicholas, aeth ei fab Henry ati i gyflogi un o benseiri ffasiynol y dydd, James Wyatt. Felly, yn 1793, mi drawsnewidwyd yr hen dŷ Tuduraidd i greu cartref crand neoglasurol.
Tydi bob dim ddim fel yr ymddengys yma ym Mhlas Newydd. Dwi wedi cael caniatâd gyda llaw i gyffwrdd y defnyddiau yma gyn yr Ymddiriedolaeth. Naws neoglasurol sy' 'na i'r plas yn ei gyfanrwydd. Pwrpas y gair 'neo' ydi, sef ailgyflwyno arddull. A'r arddull glasurol, mewn ffor', oedd y teulu'n trio ailgreu yma, sef llofnodion o bŵer, cytbwys, a mi gafodd y cyfanwaith yma 'i greu gan y pensaer James Wyatt, neu o'i swyddfa fo. yn ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif, ac mi welwn ni lot o'i lofnodion o yma, sef a'r colofna i fod i edrach fel marmor, ond wrth gwrs pren ydyn nhw. Mae'r waliau wedi cael eu peintio i edrach fel pe byddan nhw wedi cael eu adeiladu o garreg, ac wrth gwrs, does am un plasty o'r cyfnod yma heb i risiau wedi cantilifro fel sydd yma. I mi, mae'r stafell yma yn diffinio ymdeimlad y plas mewn ffordd. Mae'n ymdeimlad lot fwy domestig Mae'r raddfa yn llai i faint yma. Mae 'na ymdeimlad teuluol yma sy yn rhywbeth eitha' gwresog ddeu' gwir. Ac ar y walia' mi welwn ni bortreada' o ffigyra' pwysig yn hanes y teulu. Mae gynnon ni Caroline Paget yn fan'na ac wrth gwrs, Duke Wellington, un o'r dynion fwyaf pwysig i ddiffinio hanes y teulu yn y dyfodol.
I'r rhan fwyaf ohonon ni, mae enw'r dug cyntaf Wellington yn gysylltiedig â Brwydr Waterloo ddigwyddodd yn 1815. Ac er i'r frwydr gael ei hymladd ar gyfandir Ewrop a'r dir sy'n rhan o Wlad Belg erbyn hyn, mae'r cysylltiad gyda Plas Newydd yn un agos iawn. Pan dach chi'n gyrru dros bont Britannia i ddod ar Ynys Môn, os newch chi sbio i'ch chwith, mi welwch chi gof golofn mawr a dyn bach gwyrdd yn sefyll ar ei ben o. Da ni'n ei adnabod o fel Tŵr Marcwis, ond dwi erioed wedi talu fawr o sylw i'r dyn bach 'ma sydd ar y cof golofn 'ma. Henry Paget. ydi enw fo, dwi 'di dysgu, a mi o'dd y dyn yma wedi byw ei fywyd i'r eitha, achos mi o'dd o yn filwr ag yn garwr o fri. O'dd gynno fo ddeunaw o blant, o'dd 'di prodi ddwywaith, a mi o'dd o'n un o ffefrynna dug Wellington, achos mae'n debyg mi nath o ddangos ryw ddewrder rhyfeddol yn brwydr Waterloo yn erbyn Napoleon. A'r stori ydi fod o Paget a Wellington ar ddiwedd diwrnod wan, yn edrych drost faes y gad, buddugoliaeth bron yn sicr, a mi nath 'na un Ffrancwr danio un o'r gynna mawr am y tro dwytha y dwrnod hwnnw, peth nesa odd Paget a'r llawr a'i goes o di diflannu, a mi ddudodd o rwbath, wel od iawn swn i ddeud, wrth Wellington, By God sir, I've lost a leg! a mi atebodd hwnnw, By God sir, so you have! Ond i mi, dyna pryd mae hanes Henry Paget yn mynd yn ddiddorol go iawn. Yn dilyn Waterloo, fe wnaed Henry Paget yn Farcwys cyntaf Môn. Er yr anrhydedd newydd, roedd yn wynebu dyfodol ansicr a rhwystredig wedi colli ei goes. Ond gyda chymorth rhai o feddygon mwyaf mentrus y cyfnod, fe dderbyniodd y goes bren mwyaf arloesol a welwyd erioed, yr Anglesey Leg, un o drysorau mwyaf Plas Newydd. Pam bod y goes yma mor bwysig? Wel, ar y pryd pan gath y goes yma ei wneud, oedd o'n hollol newydd oherwydd mae'n gallu troi yn y pen-glin, yn y ffêr ac yn lle mae bodiau'r traed yn mynd. Ok. Yy, so mae'r model yma ar gael. Ti isio gafael arno fo neu ti isio i fi... Ga i gyffwrdd arno fo yn caf? Gei di gyffwrdd arno fo. Ok, dan ni'm yn cael cyffwrdd arno fo'n go iawn. Trystio, trystio chdi mwy na fi. Ok, felly mae'r pen-glin yn symud. Mae'r pen-glin yn symud.
O, dwi'n gweld mae'r troed yn symud hefyd. Mae'r troed yn symud hefyd. So mae hwnna mwy neu lai yn gallu actio fel y muscle mewn coes go iawn. A mae bodiau'r traed yn symud a mae'r ffêr ei hun yn gallu symud hefyd. Be fysa'r opsiynau wedi bod i rywun oedd yn colli goes cyn iddyn nhw ddyfeisio hwn? I pobl arferol ar y pryd, 'sa nhw ddim yn gallu gael un unlle agos mor complex neu mor ffansi â hwn. Chdi a fi, ti'n feddwl? Chdi a fi, ie, ie. Yym, ar y pryd, dwi'n meddwl 'sa chdi'n lwcus i gallu gael un sy'n plygu ar y pen-glin. Ocê. Ond mae pawb yn Yy be' ti'n gweld am pirates a ballu ag enw jyst ffon bren yn mynd mewn i coes fel pegleg ma' nw'n galw wnna a dyna sa chdi 'di ga'l ar y pryd anarferol ond yn amlwg sa chdi'n cerddad fel tasa ti'n cadw dy goes yn hollol syth rŵan a sa fo'm yn neis iawn. O'dd y dyluniad yma 'di wedi ga'l ddefnyddio ar gyfar yy pobol yn colli coesa yn yr rhyfel sifil yn America. M-hm. So ma' hwn 'di ga'l ei weld fel un o'r brif breakthroughs yn y maes fath o beth. A o ran sut mae prosetig yn gweithio dyddiau yma, sa'm lot mwy'n wahanol i hwn, achos mae'n troi'n union lle ti angen. A oll fydd yn newid rŵan ydi, dwi'm yn meddwl 'sa chdi'n defnyddio pren i mwy, fel gan fod ni'm yn gael dal hwn, dwi'n cymryd fod o'n eitha trwm. Ond o ran y ffordd mae'n gweithio, Sa'm lot yn wahanol. Odd o'n medru defnyddio'r goes yma i neud bob dim felly? Wel, dwi'n meddwl sa fo efo mwy na un coes ar gael iddo fo. Odd genno fo coes wahanol ar gyfer dawnsio a coes wahanol ar gyfer reidio ceffyla. Yn amlwg ma' rheina efo anghenion bach o wahanol na jyst i gerddad. Er enghraifft, os ti ar gen ceffyl, fydd y coes angen plygu lot yn fwy, tra os ti'n cerdded fydde dim angen o i gyrraedd y lefel yna a dwi'm yn gwybod sut mae'r un dawnsio fel ond ella ti'n gallu troi o bach mwy er mwyn allu neud rhyw swivel neu ddau dwi'm yn gwybod. Mae'r goes ma'n werthfawr iawn felly. Yndi. O ran hanes Plas Newydd ac o ran hanes y maes meddygol. Ok, so well mi gael y bocs. Ie. Yn ofalus iawn. Da ni ym Mhlas Newydd, cartref teulu'r Paget ar lan y Fenai. Mae wedi bod yn gartre i wyth marcwys Môn a'r pumed marcwys, Henry Cyril Paget, sy'n mynnu ein sylw nesaf. Mae hanes bywyd y pumed marcwys bron a bod yn anghrediniol. Achos mi oedd etifeddiaeth y gŵr ifanc 'ma, oedd gyda'r mwya ym Mhrydain ar y pryd, yn llosgi gymaint yn ei bocad o, mi lwyddodd o i wario y cwbl, ffortiwn, i gyd mewn deng mlynedd, a mi oedd hyn yn destun cwilydd mawr i'w deulu, ond yn ddiweddar, mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi bod yn datgelu mwy am hanes y gŵr ifanc arbennig yma. Roedd y pumed Marquis wrth ei fodd gyda'r theatr a pherfformio. Wedi ddo etifeddu'r tŷ, fe ddaeth a byd y theatr i blas newydd. Er mwyn gallu llwyfannu dramau, fe eth ati i droi capel y tŷ i fewn i theatr, y Gaiety Theatre. Yn aml, y Dancing Marquis ei hun fydda'n cymryd y brif ran o flaen cynulleidfa o dros gant a hanner. Mae'n stori sydd wedi ysbrydoli'r actor seiriol Davies i berfformio ei fersiwn o o'r hanes lliwgar.
Henry Cyril Paget, pumed Marcwis Sir Fôn. Uh, nes i glywed amdano fo gynta lot fengach. O'n i'n tua wyth, falla, a nes i ddwad, cos nes i dyrfu fyny a Sir Fôn, a oedd, uh, oedd hi'n plagio mam a dad bob amser i ddwad i Plas Newydd, achos oedd na lot o stwff lyflu i weld yma, ond oedd y lluniau yn fabulous. I mean, wedi weld o fyma, mae'n edrych fel bod y boi wedi Mae nhw wedi dreifio drwy jewellery department Argos yn gwisgo siwt deuda o selotêps a mae jyst yr holl jewellery wedi sticio ato fo. Mae'n hollol amazing. Mae'n edrych fatha sort of uh, Freddie Mercury neu rhywbeth o'r, o'r, o'r 1900s. Efo time machine.
Efo time machine a het fawr. So o'n i o'n i'n obsessed efo'r lluniau yma. O'n i jyst yn dod i'n weld nhw bob amser, bob amser. A wedyn o'n i'n yn dall pam oedd y lluniau yma wedi cael ei Dyw gwthio ar ochr i'r porch cefn, pan oedd y Marquis cynta efo efo tŵr Marquis, oedd 'na oedd busts a a portreits o'r lleill dwyn tŷ. Oedd y boi yma yn y porch, a wedyn es i nôl chydig flynyddoedd wedyn, oedd o 'di cael ei promotio o'r porch i tu allan i'r toilet. So o- o'n i fatha, be' ma'r boi 'ma 'di neud? A wedyn oedd 'na ysgrif bach ar y diwedd yn deud bod o wedi bod yym wedi gwastraffu'r holl ffortiwn oedd o 'di 'di yym 'di inheritio, yy 'di etifeddu, a wedyn wedi Wastraffu fo gyd ar yym neud theatr. We will put on a play but what is the perfect play for them to see My name is Henry Henry the fifth Marquis of Anglesey Is there a play called Henry the fifth Marquis of Anglesey? No. O'n i eisiau dod nôl at y cymeriad a rhoi rhyw fath o chwedl iddo fo achos edrych arno fo obviously mae eisiau bod yn chwedl ond o'n i'n meddwl drwy wneud y sioe yma 'sen ni'n gallu rhoid chance arall iddo fo fodoli. I am an aristocrat.
Erbyn 1914, roedd Paget wedi mynd i ddyled enfawr o dros 500,000 o bunnoedd, ta 43 miliwn heddiw, ac yn y pen draw fe ath yn felldalwr. Roedd wedi gwario'r arian ar bob math o bethau, dillad crand, gemwaith drud a phartïon mawreddog – Cafodd ei ddiarddel gan y teulu am ddwyn y fath warth arnynt. Collodd ei deitl, gwerthwyd ei eiddo i dalu ei ddyledion a dinistrwyd ei bapurau. Fe ath Henry i fyw i Monte Carlo ble bu farw flwyddyn yn ddiweddarach, yn ddim ond 29 mlwydd oed. A'i theatr? Daeth yn gapel unwaith eto, ac erbyn heddiw mae'n lyrgell ddistaw, sy'n dangos dim ôl o gyfnod lliwgar y pumed Marcwis.
Heb os, un o'r rhyfeddodau mwyaf Plas Newydd yw'r gerddi godidog sy'n ymestyn dros 40 erw. Cawsant eu dylunio gan Humphrey Repton ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Yn ôl pob sôn, Y fo nath fathu'r term 'landscape gardener' ac mi oedd o'n un o gynllunwyr mawr ei oes. Erbyn hyn, Guto Roberts sy'n gyfrifol am y gerddi.
Mae wedi cael ei gynllunio i gyd 'lly. Mae fy ma yn y wedi cael ei adeiladu yn y 1920au yn y dull Eidalaidd. A be sgynnon ni ydy gennyn ni lawnt ffurfiol, mae gennyn ni dipyn o ddŵr yn llifo mewn i'r pyllau, mae gennyn ni wlâu wedyn o oer a poeth ond dim byd i wneud efo'r gwres neu'r tymheredd. Yr y lliwian y sbectrwm o aer, sef gwyn a glas ochr yma, ac yn yr ochr gynnas mae gennym ni'r boeth, mae gennym ni melyn, oren a coch 'lly. Dyna yn eitha arferol, cynllunio gerddi o ran lliwiau fel hynna. Yndi, yndi, mae'n siŵr bod y... mae'n effeithiol iawn i roi gwahaniaeth mewn lliw, gwrthgyferbyniad eto 'de, boeth ag oer, a gwahanol blanhigion hefyd 'lly. Ond mae yna wrthgyferbyniad hefyd efo gweddill y, y tirlun. Os oes ni'n mynd i de o'r tŷ, gawn ni weld wedyn bod o'n llai ffurfiol. Yn iawn lwc. Ia. Felly, da ni ar ochr ddeheuol y safle ŵan, ond nid damwain a hap wedi bod i wyll, medda chdi? Na, dyna be di gwerth y cynllunio. Um, y bwriad oedd bod pobl yn dod lawr y lôn, cael cipolwg ar yr adeiladau eraill sydd yma lli, dod rownd o gongol, a pan oedden nhw'n ymweld â'r plas, oedden nhw'n dod i fan hyn, oedd y tirlun yn agor allan i ffram lli, oedden nhw'n gweld y plas, ond hefyd oedden nhw'n weld y fenau a mynyddoedd yr yri. yn ei holl ogoniant 'lly, a ma' hwnna'n o flaen chi ar ôl dod heibio i'r coed, a ma' rhywun yn cael ei syfrdanu hefo'r o'r olygfa 'lly. Yndi mae'n hyfryd dydi, i ddeud y gwir, lleoliad i bob dim yn Plas Newydd rili 'de? Ia.
Fe roddwyd Plas Newydd i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1976, ac erbyn hyn mae 'na dîm bach o staff yn edrych ar ôl yr hen dŷ. Ac yn y llyfrgell dwi 'di cael job, llnau y llawr pren, sydd dros 100 oed. Chloe, chdi sy'n cael y chopsticks gorau i gyd i weld. Be da ni'n mynd i fod yn neud yn fan hyn wan? So, da ni'n mynd i roid cwyr ar y llawr. Ia. Yym, so dwi di paratoi'r llawr yn barod. Yy, dwi di roi, dwi di llenau o, di hwfro fo, a di defnyddio yym cymysgedd o paraffin a finegr i codi unrhyw lwch. Yym, a wedyn, da ni jyst yn mynd ati i roi ychydig o gwyr ar yr llawr. Cwyr ar y llawr, ocê, ma' cwyr fan hyn. Na'i holi chdi tra bo ni wrthi wan am am y gwaith yma, achos hwn, mae hwn yn esiampl o'r gwaith sy'n mynd ymlaen a does neb yn weld am, am hwn i, yndydi? Yndi, da ni'n gorau neud yn siŵr bod yr treftadaeth yma ar gael ar gyfer y dyfodol, um, a bod na bobl efallai yn y dyfodol yn medru gwneud defnydd o'r lle. Be ti'n gorau neud wedyn ar ôl so, roed cwyr arno fo felly? Unwaith i chi roed y cwyr i fewn, yeah. da chi'n ei adael o dros nos ella, um, er mwyn iddo fo cael sugno i fewn i'r pren, okay. a wedyn da ni'n defnyddio'r peiriant i byffio.

Be nesa? Wel, mi fysa'r stafell yma medru gwneud efo chydig o llnau hefyd, swn i'n ddeud. Ond na, mae'r llanast sydd fan hyn yn fwriadol. Dyma stydi'r seithfed marcwys oedd dal i fyw yn rhai o stafelloedd y tŷ ar ôl i'r Ymddiriedolaeth gymryd drosodd. Mae'r stafell wedi ei chadw yn union fel yr oedd hi pan fu farw'r marcwys yn 2013 a mi ydych chi dal i gallu arogli mwg ei sigar yno. Ond er bod yna olwg, mae yna llanas, swn i ddeud. da chi'n gwybod lle mae bob dim yma? Yn union, mae bob dim wedi cael ei catalogio, um, a wedyn unwaith iddyn ni gael o'r ystafell yma, gafodd o, pob dim i dynnu o yma a'i llnau, gan oedd yna briwsio yna bod math o bethau yma. Um, so oeddwn ni'n tynnu lluniau bob dim, a wedyn maen nhw wedi cael ei ailosod, um, a da ni ddeud yn ôl at yr paperclip ola. Yym bod nhw 'di gael eu rhoi yn union lle oedden nhw i gychwyn 'lly. Mae bob bwrdd 'di gael ei osod yym yn ôl prosiectau oedd o'n gweithio ar, so oedd o'n symud o un prosiect i prosiect arall neu un ymchwil i ymchwil arall. Mae'n edrych fatha bod o yn ddyn oedd efo digon amser ar ei ddwylo i ymddiddori mewn bob math o wahanol bynciau, hanes a a a natur a bob dim ond Pa fath o waith oedd o, oedd o'n neud yn fan hyn felly? So hanesydd neu ymchwilydd oedd o, yym ag oedd o fel rheol yn ymchwilio hanes ei deulu o, yym ag dyma un o'i lyfra, One Leg, yy naeth o am yr yy Marcwis cynta, sef ei hen hen hen daid, yym a nath o ymchwilio yn amlwg hanes ei deulu o 'lly. A One Leg, o ia achos One Leg odden nhw'n adnabod yr dyn fel, o ocê. Ia, gan fod o efo un coes. Ia, ma' rhai' mi ddeud, Dwi'm, dwi'm yn teimlo'n gyffyrddus achos dwi jyst yn teimlo fel bod 'na rywun yn mynd i roi cerdded i fewn drwy'r drws neu unrhyw funud ŵan a deud Ie. Ydw i'n dan 'ych stafell chi? Ie, yn union. Ocê. Diolch, Chloe.
Mae'n braf gweld bod Plas Newydd wedi bod yn gartref cysurus yn ogystal â thŷ crand. Ond mae yna un trysor yma fysa chi byth yn ffeindio mewn unrhyw gartref arall yn Sir Fôn, sef y murlun yma, gan yr arlunydd Rex Whistler, gafodd ei gomisiynu ym 1936 ac sy'n cael ei ystyried fel ei gampwaith. Yn 56 troedfedd o hyd, Capriccio ydy o, sef tirlun wedi ei seilio ar ffantasi, ond mi welwch chi fynyddoedd mawreddog Eryri yn y cefndir.
Mae hwn yn gyfarwydd i mi. Dwi'n cofio hwn pan o'n i'n blentyn. Mae hwn yn enwog, yn dydi? Yndi!
Whistler Room 'di hon, sef stafell fwyta y Pagets, a dyma'r paentiad, y murlun anferth gin Rex Whistler, a dwi'n meddwl bod pobl yn dŵad i'r paentiad yma yn gydnabyddus efo'r plas, dydi? Dwi 'di bod yn trio pendroni be' dwi'n deimlo wrth fynd o gwmpas y lle 'ma, a dyna 'di o, mae o'n gartra o hyd, yndydi, a ma' 'na ryw bresenoldeb y teulu yma, y Pagets, achos Yym, oeddwn i yn y stydi yn gynharach, ac o'n i yn, oedd fedrwn i'm helpu meddwl bod 'na rywun yn mynd i gerad i mewn. Yndi, mae'r addasiadau 'da ni'n cael ein tywys o gwmpas yn y plasty ar hyn o bryd i gyd yn eitha' diweddar, dydi? Ond fatha idish i, fel rhan o'n ngwaith i, dwi, tibod, gen i drwyn ditectif, ti'n gwybod, dwi'n licio mynd i'r basement fel y fatha ni i sbio ar y seiliau. Ie, wnes i ddim fwynhau mynd lawr i'r seleri. Wnes i fwynhau fod ar y dŵr achos Fel o'n i'n deud, dwi'n byw yn agos fan hyn a hwn ydi fy hoff le fi yn y byd i gyd, a falla fod 'na ryw elfen o genfigen arna i achos mae'r tŷ teuluol 'ma, dwi'n meddwl, yn un o'r lleoliadau mwya bendigedig yn y byd, felly i mi mae werth dod yma jyst er mwyn yr olygfa. Dwi wedi mwynhau dod yn ôl i Blas Newydd wedi'r holl flynyddoedd. Mi fu wyth Marcwys Môn yn ddigon lwcus i fyw efo'r olygfa yma, ond mae o yma i ni i gyd rwan. Yr olygfa gorau yn y byd.